Сәләмә галейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәтү, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем! Шушы тормышыбызның беренче мизгеленнән башлап, ахыргы сулышына кадәр Раббыбыз Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләбезне бик күп төрле нигъмәтләр белән ризыкландырып, шатландырып тора.

Әмма дә ләкин шушы бүләкләрнең кайсы берләре безне туйдыра башлый. Кием аласың икән, нинди генә сиңа ул шатлыгын, нинди генә ул сиңа күңелеңә кинәнүен бирмәсен, бер вакыт барыбер туйдым бу күлмәгемнән, башкасын алам дисең. Көне төне гел пилмәнне ашап утырсаң, барыбер бер-ике атнадан соң башка ризыгын сорыйчаксың. Нинди генә матур өйдә торсаң дагы бер вакытта мин башка өйгә күченәсем килә, башка фатирда яшисем килә дип. Я исә бер машинада жүреп, бары бер вакыт син шул машинаңнан туеп, икенче төрлесенә утырасың киләчәк. Бу Аллаһ Тәгалә безгә биргән сыйфат. Без аны бер кайда алып куя алмыйбыз. Ләкин шушы биргән бүләкләре арасында бар шундый бер Аллаһының нигъмәте, кайсыннан без Элек тә туймадык, бүген дә туймыйбыз һәм соңрак та туймыйчакбыз. Әле киресенчә, без әле көннән-көн аңа шатланып, көннән-көн аңа күңелләребезне баглап, аңа өметләнеп торабыз. Ул бер бүләк, кайсысына безнең мәхәббәтебез көннән-көн арта гына. Ул безнең балалар. Кечкенә бала булганда, ул, әйе, җылый, йокларга бирми, ләкин ул синең күңелеңә барыбер шатлык. Ул синең күңелеңә барыбер бер зур бәхет. Мәктәпкә бара башлагач, аның белән икәүләшеп домашний заданиеләрне эшлисең. Әйе, үзең дә кайвакытта аңлап бетерә алмыйсың, ничек инде бу математикада болай чишергә, тегеләй чишергә икәнлеген. Ләкин күпме генә син шушы бала белән үзеңә ниндидер газапланам дип әйтсәң дә ген, син бу баладан барыбер бәхетне аласың. Син бу бала белән һәрбер көнен мәктәптә, институтта йөргән аның мизгелләрен үзеңә шатлык буларак кабул итәсең. Соңыннан, синең балаң өеңнән чыгып киткәч, үзенең гаиләсен коргач, үзенең балаларын үстерә башлагач, гаиләгә килен килеп төшкәч, кияү килеп чыккач, барабар син бу балаңнан арымыйсың, киресенчә, син аңа тагы да зуррак мәхәббәт, тагы да зуррак хөрмәт, тагы да тирәнрәк хисләреңне белдерәсең. Чөнки бала ул беркайчан да

бөтенләй баласыз булдырыр ди. Хөрмәтле туганнарым, бер бала да, ике бала да нигъмәт. Әйе, бу тормышта кайсы бер вакытта безгә озаграк көтергә туры килә, кемгәдер тизрәк килә, кемгәдер бер бала була, ә кемгәдер ун баланы үстерергә насыйп була, ә кемдер бөтенләй баласыз күңелендә шушы хәсрәтне гомере дәверендә алып бара. Ләкин бу хәлләргә карамастан да без барыбер Аллаһы Тәгаләгә шөкерле булырга тиешбез. Ни кадәр Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтебезне белдерәбез, ни кадәр күңелебездә булган менә шушы хисләребезне Раббыбызга багышлыйбыз, шул кадәр күбрәк бирермен ди. Вәлә ин шәкәртүм ләәзидәннәкүм. Әгәр күңелегездә шөкер хисләрен белдерсәгез, телегез белән әлхәмдүлилләһи шөкер дип, Аллаһы Тәгаләгә менә бу инде үзегезнең күңелегездә булган рахимлекләрегезне тапшырырга өйрәнсәгез, ди, ләәзидәннәкүм арттырам, ди. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, кемгә Аллаһ Тәгалә шушы бала нигъмәтен бирде икән, кемне Аллаһы Тәгалә бәхетле кылды икән үзенең газиз баласын тотырга, Кечкенәме ул, уртачамы ул, я инде үзеннән дә гөн зуррак бала булдымы, шатланып Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтеп яшәгез. Әйе, кай вакытта ул балалар хулиган итәләр. Әйе, кай вакытта ул балалар түбәдән жүгереп җөйләр. Әйе, кай вакытта ул балалар безнең башка да менәләр. Ләкин барыбер бер нәрсәгә дә карамастан, әлхәмдүлилләһи шөкер диегез. Балаларыгызны яратыгыз, балаларыгызны хөрмәт итегез. Балаларыгызга күңелегендә, күңелегездә булган хисләрегезне, мәхәббәтләрегезне тапшырыгыз. Чөнки бу мәхәббәтне нәни чактан син балаңа тапшыра аласың икән, бала бу мәхәббәт хисен гомер дәверендә безнең ахыргы сулышыбызга кадәр тапшырачак. Әгәр син бер кырыс, коры бәндә булып яшисең икән, балаларыңа шушы мәхәббәтеңне тапшыра алмыйсың икән, балаларыңа карата саранлыгын белдерәсең икән, Ул вакытта балаң дагы сиңа көзге рәвешендә моны кайтарачак. Шуңа дагын Раббыбыз Аллаһ безне сакласын кырыс балалардан. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безне ерак кылсын коры үзебезнең инде кияүләр, киленнәр, бала оныкларыбыздан. Аллаһ Тәгалә безгә киң күңелле, иманлы, тәүфиклы, хидаятле бәндәләрне биреп, шушы балаларыбызның бу дөньяда гына түгел, Теге мәңгелеккә күченеп киткәч тәген изге догаларын ишетеп, аларның матур укыган Коръән аятләрен, әйткән тәһлилләрен ишетеп, үзебезнең каберләребезне нурландырып яшәргә Раббыбыз Аллаһ насыйп әйләсә иде. Әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.